aṭas lecɣal i sɛiɣ. Ihi nekkini ddaɛwen di lbɣiba n tamacahut, kunwi ur ɣ-tettu tara s lijam, ur yi-d-ḍen aboni ara ad abonim, partajit-aneɣ lividyu-agi, smuɣret-aneɣ ɣer ccan-agi-nneɣ, ma yebɣa Rebbi. Ihi nɛedda tamacahut-nneɣ, macahu, ṭṭlem cahu, atta d Rebbi amzun d asaru. Yenna yiwen n urgaz yesɛa yiwen n mmi-s. Ihi mmi-s-agi isektar di leḥbab, isektar aṭas n yimdukal. Mi t-iqelleb baba-s, ansi tekkiḍ a mmi? S ameddakel-iw. Mi yeffeɣ, aniɣer a mmi? S ameddakel-iw. Akka kan d imdukal. Taddart akk yerra-tt d leḥbab-is. Ass-n i d-yusa iṭṭef-it baba-s s lhedra, a s-iqqar a mmi, a mmi, tixer-ik i lketṛa n yeḥbiben. Ini-s nekkini yiwen n wemdakel-iw i sɛiɣ, win umi ara ḥkuɣ d win ukud ara d-geɣ yiwen yif meyya. Ihi mmi s uggus yesmeḥ Sara, as d yessiwel yiwen, acu akka txeḍ, acu akka as t yeḥwaǧ ar ɣur-k? Atan ifka yis lvista, as d yessiwel wayeḍ, rḍel iyi isebbaḍen, kul yiwen d acu yettḥewǧi ar ɣur-s. Aqcic agi yewwi-t kan akken jhawani iɣil, iɣil d iḥbiben-is. Jḥut jḥut, iwala baba-s isektar bezzaf. Iɛedda imcaweṛ d tmeṭṭut-is. Inna-yas, ilaq-iyi seg ad d-beggneɣ belli i kem-sɛireɣ iḥbiben. Ini-s tmeṭṭut-is amek ara tt-nexdem. Ini-yas ad ɛeddiɣ, ad zruɣ ikerri, ad simseɣ litṛan n yidammen, ad t-ɣummeɣ. Imaren ad teẓwaǧeḍ,

Ɛisa, a baba ur d-teṭṭiseḍ, i nekk ad teqqimeḍ s iɣimi? Ɛisa, a mmi aql-ik ttraǧuɣ melmi ara d-tkecmeḍ, ass agi xedmeɣ, xedmeɣ lferṭa annect-ilat. D acu-t? Acu akka txedmeḍ? Ɛisa, ihi aql-i ass-agi, ikcem-d uɛeddam s axxam, wteɣ-t akken ad t-ṣerɛeɣ, taggara nɣiɣ-t. Ayi, amek ara nxedem? Ɛisa, acu ara txedmeḍ? Ttruḥeḍ s iḥbiben-agi-inek. asen tessiwleḍ ad ruḥen a ɣ-ɛiwnen a neɣz deg yiḍ agi ad nenṭel uqbel ad yali wass iɛedda iruḥ uqcic-nni iruḥ s tazla iruḥ s amdakel amezwaru yessawel-as ini-s d lxir kan acu takka acu k-id iwwin lawan-agi ini-s mačči d lxir d baba ayen iwten eh, yekcem-d uddem s axxam iwet-it akken ad t-iṣreɛ kan taggara yenɣa-t Ini-as ilaq ad tɣeṣbeḍ a Nḥaf n Ṭṭaj uqbel ad yagi wass. Ini-as uqcic-nni Awwa, nekk kan ay yeddun ad neṭṭjeɣ, d lmuḥal. Yuɣal ɣer wayeḍ, yessawel ay ameddakel, ffeɣ-d. Ini-as acu teḥwaǧeḍ. Ini-as atan atan ikcem-d uɛeddam s axxam, Iwet-itt baba akken ad t-iṣeɛer taggara yenɣa-t, ilaq ad teddu ma nruḥ ad t-nenṭel. Anis d lmuḥal nekk ay xemmen tigi ad dduɣ ad neṭṭjeɣ addem, ur k-ssineɣ ur d ay t-ssineɣ. Yuɣal ɣer wayeḍ kifkif, yuɣal ɣer wayeḍ kifkif am i d-ikkik uyagi yerra tiḥbibin-is. Ata yuɣal d am imḥecmi s axxam. Ini-as baba sanda deg yimdukal-agi-inek? Ini-as a baba ulac. Amek akka i k-d-nnan? Ini-as ugin. Ini-as meɛǧec, ugin. Ini-as ihi akka ceggɛen-k s amdakel-iw? Ini-as mmi-s agi anwa? Ini-as teẓriḍ anwa? Nniɣ-ak nekk yiwen n uḥbib i sɛiɣ, ala winna. Ruḥ kan ar ɣur-s ini-as ma d-iruḥ neɣ xaṭi. Iɛedda yuɣal iruḥ-as aḥbib-agi n baba-s. Yessawel-as-d. Ini-s d ajxir kan. Ini-s mačči d ajxir. Ini-s d baba ɛni kecmen ad ddem s axxam iwet-it akken ad t-iṣreɣ tagara yemmut. Ihaz d ak iqarben var waḥad n ṭṭej uqbel ad yaji wass. Ini-s d uḥbib agi insan ṣṣeḥ ini-s aqjiyin aqjiyin a mmi yenna wa agarzin. Ruḥen-d, yewwi-d agarzin mi ruḥen-d. Wwḍen-d, kecmen-d s axxam. Iɛedda ikkes-as aɣummu. Ikkes aɣummu, ikkes lidra ikerri-nni. Si qqar umdakel-is, acu-t akka, acu-t ccɣel-agi txedmeḍ akka-agi? Yenna-yas iman baba-s n weqcic-agi, i umdakel-is, yenna-yas, ass-agi bɣiɣ ad d-beggneɣ iḥbiben-agi n mmi. Mmi-s-nni yessemḥas kan, Inna-yas, Ata, atan wacu k-xedmeɣ, ceggiɛeɣ-k ad tawiḍ iḥbiben-ik, ma k-selken, ma k-ṣṣren, muqel tura ma tesɛiḍ iḥbiben. Inna-yas uqcic-nni, D ṣṣeḥ a baba, d ṣṣeḥ, dɣa seg wass-agi tawacult-iw i d iḥbiben-iw, ur zziɣ ad tt-ketreɣ d ijeḥbab, ur tt-sɛuɣ ara akk d yiwen n wemdakel. dɣa yefreḥ baba-sen yerra-d mmi-s agi s abrid yufa-yas-d amek tagi d tamacahut usekter n leḥbib tamacahut-iw nniɣ-tt-id ddaw usqif ufhim ad tifhem ad tisif ma d wayeḍ ad tiǧ kan di rif tanemmirt i wigi deg i d-itebɛen am i tura ar tikkelt nniḍen ma yebɣa rebbi